Баладан аның ишене мин кайнаштым. Минем ничек дип әйтим инде. Әти сугыш инвалиды иде. Бер кулы юк иде. Шуның белән икенче кул булып үсте мин постоянно. Шуның белән улым кулың ике эшкәрән дип. И бөтен эшне кылып торып әйтергә барсам да үзем эшләргә. Срок дисәм, ни инде бөтен нәрсә үзем эшлим. Нәрсә таба алган шуның ише теге. Редукторлы 220 га генә эшли торган моторчик анда оста. Шул әйләндерә, шунда сала астында турап сала инде. Төшерә. Чигендерләрне шуның белән түләтәсез. Ә я бит нәрсәне.
Бусы маллар, маллар тотабыз үзебезгә итлеккә. Сыер юк, итлек өчен теге периодический Берсен суябыз, урынын алабыз, шулай иттереп, елына бер ике баш суела инде. Шулай елы белән булмый инде, ничек кит бетә шулай. Әзер булган сайын суябыз. Менә артыгын сатабыз, саткан акчасына фураж алабыз. Ансат баштырдан шулай иттереп кенә. Шулай иттереп кенә. Килә торган нәрсә булганда,

Бу әйбернең базасы мотороллер бу үзе вообще-то. Ни, муравей мотороллер ние, основаниесе башы двигатели коробкасы аныкы, ә калганнары бит инде алыштырган. Күчергән бусы үз ние тарайткан редукторлары ниләре тарайтып ясалган түтәл өчен 60 сантиметрга түтәлгә, бусы бит инде монда монда подъемниклар ясалган, кереп Ул күтәртер өчен элгәре сөрә торган әйберләр таба торган бөтен агрегаты бар ягын. Шул хәзер. Хәзер бу транспорт димим, бу груз, груз тартар. Ну, бер тоннаны тартып бери белми дә шундый дә сораган. Потому что аның редукторлар ниләр тигән үзгәрткән. Мисал Советлар Союзының иң беренче чыгарылган крот дигән мата булуга Бу моны моны мин Лениногорскида э, свал свал дигән дисәндә булды. Металлома чыгарып бергәннәр, күптән мәтә моны алыйм әле мин. Алып кайттым да ясап бар. Юрына. Хезмәт итә. Монда мени. Гараж. Агрегатлар гаражы. Тагын агрегатлар күп. Тагын агрегатлар күп. Бу чәчә торган. Тегесе бәрәңге утырта торган. Угу. Аннан соң чыккачтан ретарас эшкәртә торган менә бусы. Аннары соң акучник, менә тегесе. Зур иттереп акучу итә торган. Ә бусы ала торган. Бусы тоже мотоблок артына эләктереп, ул селкетмичә иттереп

Бу теплица безнең помидор өчен. Монда без рассаданы өйдә үстермибез. Үстерәбез теплицада. Теплицадагы үскән рассада ул бер процентта чиреләми. Безнең артык бертеген шунда алучыларыбыз да бар. Елда алар бездән ала. Дежурный ясәләп тә куйган әле монда. Алып китмәгәннәр. Шул помидорны. Шунда бит помидор була. Анда гына түгел, әнә тегендә, тегеләр астында тоже помидорлар бар. Анда да бер... Ну, монда инде сарымсак. Бутылыкларга борчак. Якта да. Ура җиләге, ну, быел, конечно, туңдылар. Ну, кыяр, кыяр әле.
Әлдиләтләрегез барда. Җиләк да балалар өчен беткән инде бу. Кыярлар булар бу рассады идә әзрәк утыртып чүткенә чыгарган инде. Ә монда күчерәбез дә шул беренче майлар тирәсендә билгәп тора. Үзебезгә итәрлек. Әле абилне бирә алмый. Кыярга Төнлә 15 градус җылы булмаса, куяр бирми ул. Төнлә 15-тән уза башласа, ул алар әнә барсы да җыеннар инде. Алар аннары кит. Кемгә дә итәрлек ясап бирәләр. Әле бу просто җыеп кына алдым мин. Пич җылытам баштан мин газ баллоны белән ягам әле күрсәттем менә күрсәтәм хәзер. Пиче. Анарсын бусы бин калдык пустык бәтәйләрдән ясап куйган. Ин бусы белән инде мин Кулланам төнлә генә әз генә салкын булганда таймер белән куям мин аны. Менә таймер белән күләгән ул. Таймер белән бер сәгать, ике сәгатькә ялтып ала ул шулай иттереп бөтенләй суык басам. Ә болай тип бит сүзенең юлсын җит тап идем. Капельный полив, мин аларга су сөеп бирмим. Алар үзләренең ни бар, шунда бачуга.